السلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے ڈیلی سویل بیٹھک دے نال میں ہاں تہاڈا دوست تہاڈا ہوسٹ غضنفر عباس اج سائیں رفت عباس دا ناول نیلیاں سیلاں پچھوں دی پنجویں دری گھن کے میں حاضر تھیاں ان تو پہلے کہ میں ناول شروع کراں تہاڈے کولو ارداس ہے کہ تساں میرے این یوٹیوب چینل کو لائک کرو سبسکرائب کرو کوں شیئر کرو تے نال بیل آئیکن اکوں وی ضرور دباؤ تاں جو جیڑھے ویلے وی میں کوئی نویں کس یا نویں ویڈیو اپنے چینل تے اپلوڈ کراں تہاڈے تئیں پجے تے تساں اکوں ڈیکھ سگو شیئر کر سگو لائک کر سگو نیلیاں سلاں پچھوں پنجویں دری اے نیلیاں روغنی سلاں ہک تریمت قتل تھی گئی ہئی۔ ہر قتل دی اپنی ہک درگھی کہانی ہے جیڑھی ہک بندہ یا جتھا بئے بندے یا جتھے کیتے لکھدے۔ قتل بئے دی ہوند دے پرتاویں اوندے ناں ہوندی چس چاوݨ دا گلھپ ہے۔ قتل ٻئے دی ہوند دے پرتاویں اوندی نہ ہوند دی چس چاوݨ دا ڳلہپ اے۔ قتل ٻئے دیاں اپݨیاں سویاں اکھیں کڈھݨ، اپݨے جھیاں سر لہاوݨ تے اپݨے ساڳی ہتھ پیر ٹکݨ دا چھتپ اے۔ قتل ایں بھوئیں تے ٻئے دی اپݨے سویں حیاتی مکاوݨ دا کوہترپ اے۔ بندے دے سݨپ وچوں ایہو پچھیجے جو اے مارو کون ہوندن تے ہک ڄݨاں ٻئے ڄݨے دا قاتل کیویں بݨ کھڑدے؟ ہک ڄݨاں ݙوجھے ڄݨے کیتے تلوار کیویں کلیندا تے گھوڑا کیویں درکیندا ہے؟ ہک ڄݨاں ݙوجھے دے شہر کوں کوہیندا، تریمتیں کوں بے آدر کریندا، اتے بھائیں کیویں لیندا ہے؟ کیا اوں ویلے او خود جݨا نئیں رہ ویندا؟ کیا مارو دیاں اکھیں مرݨ والیں دیاں اکھیں توں ڈھیر پریں تئیں ݙیہدن؟ کیا مارو دا پیو مارو دی ماء نال سمدے تے مرݨ والے دا پیو مرݨ والے دی ماء نال نئیں سمدا؟ کیا مارو ماء دا ݙدھ پیندے؟ تے مرݨ والا نئیں پیندا؟ ہک ڄݨا مارو کیویں بݨ کھڑدے؟ کیا قتل بندے دی ال اچ رلاویں کوئی ڳالھ اے؟ کیا اے قتل وی کہیں ٹنگلی توں پھل تروڑݨ، رڑھ واہی وچوں گھونگلوں پٹݨ تے کہیں وݨ توں ماکھی دا چھتا بھنݨ وانگوں بدن دا لوبھ تے سریر دا کوئی قدیمی روگ اے؟ کیا قتل کرݨ بندے دا روگ ہے؟ اے روگ ہے تاں ایندا دارو کیا ہے؟ ہک وسدا سماج بئے وسدے سماجیں دا قاتل کیوں بݨ ویندے؟ ہک چنگاں دھرم ٻئے دھرمیں دا مارو کیوں تھی ویندے؟ یاوت اے سماج تے دھرم کجھ نئیں ہوندے تے ساری ڳالھ روکڑے، وپار تے ملک گیری دی ہے؟ ہک تریمت قصے وچ قتل تھی ڳئی ہئی۔ ملتان وچ چیتر دا مہینہ پیا لنگھدا ہا۔ او سویل نال اپݨے فلیٹ دیاں پوڑیاں لتھا تے انگریز ویلے دی نشانی گھنٹہ گھر توں لنگھدا قلعے دی چاڑھی تے چڑھدا۔ ہک چاہ خانے وچ جینداں کرسیاں سڑک دے نال نال وچھل ہن ونڄ ٻیٹھا۔ ایں ویلے اسمان تے بدل ہن تے بھلڑی ہوا پئی گھلدی ہئی تے کجھ چر پچھوں شاہ رکن الدین دی خنگاہ توں بھاؤ الدین زکریا ملتانی دے روضے تئیں ویندی سڑک تیں ٹھلیاں ٹھلیاں کئنڑاں پوونڑ پئے گیاں۔ اوں اپنڑی کرسی چکی تے ہوٹل دی ترپار تلے ٻہہ گیا۔ اے قلعہ شہر دی سب توں اچی جاء ہئی جتھاں کݙاہیں حاکمیں دے منپ ماڑیاں چھاونڑیاں تے مندر مسیتاں تے اڄ کل اولیاویں دے مزار ہن۔ اوں چاہدا آکھیا جیڑھی ایں موسم موجب ٻہوں ماٹھی ہئی۔ اوں ݙو گھٹ پیتے تے کپ میز اتے رکھ ݙتا۔ ایں قلعے دی تکوڑ تے اوکوں حاکمیں، لشکریں تے درگاہ نشینیں دے کہیں ڳانڈھے دی جھال پائی۔ اوکوں لڳیا جو اے قلعہ شہر توں ہٹویں کوئی اچیچی جاہ ہے۔ اوکوں دھیان پیا جو قلعے دیاں ٹھلیاں کندھاں دھاڑل دے بچا توں ودھ کر اپݨے ہی شہر توں کوئی بھیت لکاوݨ کیتے بݨایا ڳئن۔ اوکوں ایں بھید دی سمجھ نہ آئی تے انہاں رنگی کوں فون کیتا تے قلعے دے ایں چاہ خانے وچ اپݨی چنتا اتے شہر دے موسم بارے ݙسیا۔ نارنگی اوندیاں ڳالھیں وچ سانجھ کیتی تے ݙسایا جو اچ وچ وی ٹھڈی ہوا چلدی پئی اے تے کݨیاں پیاں پوندین۔ اوکوں ہک دم دھیان آیا جو اے قلعہ شہر دی قتلام کوں لکاوݨ دی کوئی جاہ اے۔

اوندے اسلوں کھبے پاسوں ہک چبوترے تے مانچسٹر دی بݨی ہک انگریزی توپ کھڑی ہئی جئیں اٹھارہ سو انونجاہ اچ ملتان دیاں کندھاں تے ٻوہے بھنیے ہن۔ ایں توپ دا ہک گولہ ملتان دے روغن گودام تے ݙٹھا ہا تے انگریز دی فوج وچ شامل کپتان ڈاکٹر جان ڈنلپ موجب ملتان تے دھوئیں دی ہک چھتری ست ݙیواریں تئیں تݨی رہ ڳئی ہئی۔ اے توپ اتھاں کیوں کھڑی ہے؟ اوں سوچا۔ کیا توپ وی شہر دا سݨب بݨ سڳدی ہے؟ بارش کجھ مٹھی تھئی تاں قلعے دی سڑک تے لوکیں دی آ ونڄ ودھ ڳئی۔ ہک ڄݨاں اپݨی ذال تے ݙو نکڑے ٻالیں سہتی ایں توپ اڳوں رکیا تے ٻالاں کوں ݙسایوس۔ اے توپ ٻہوں چھتی ہے۔ شاہریں دے بوہے تے کندھاں بھن ݙیندی ہے۔ او اٹھی کے چاہ والے تئیں ڳیا اوندا ناں پچھا تے ٻہوں آدر وچوں اوندا ناں سݙ کے اپݨے ڈھٻ ساڳی چاہ بارے ݙسیا۔ چاہ والا کھل پیا تے سر لڈایوس۔ بارش ول تکھی تھی گئی تے او ترپال تلوں اٹھی کے کمرے وچ آ بیٹھا۔ ایں ویلے اوندا دھیان اچ شہر دوں گیا جو اتھاں وی نارنگی موجب بارش پئی تھیندی ہئی۔ اکوں ملتان تے اچ وچ قدامت اتے تصوف دی سانجھ توں اگونہاں کوئی دھیان پوݨ پئے گیا۔ کوئی آکھے تئیں دھیان نیلیاں سلھاں والیاں ماڑیاں اتے روضیاں دا ہئی جو ایں ویلے اوندے سامھݨے ملتان تے اچ دیاں نیلیاں روغنی سلھاں والیاں خنگاہیں بارش وچ پیاں دھوپ دیاں ہن۔ اوکوں انہاں ݙو شاہریں دی نیلی ڈھلک دا بھاکھا پووݨ پئے ڳیا۔ اے چاہ پی کے ݙیکھو، چاہ والے ہک کپ میز اتے رکھیندے ہوئیں آکھیا۔ اوں چاہ والے دا ناں گھدا امیر بخش تے ٻہوں مہر دیاں نگاہیں نال اوکوں ݙٹھا۔ اوں چاہ دی گھٹی بھری تاں چاہ واقعی اوندی مرضی موجب گرم، مناسب مٹھے تے کھری پتی دی ہئی۔ اوکوں لڳیا جو دنیا وچ کہیں ڄݨے دا ناں ہی شبھ نامہ ہے۔ کہیں ڄݨے دا ناں ہی ساریاں رمزاں دے کھلݨ دا ویلھا ہے۔ کہیں کوں دلوں اوندے ناں نال سݙو تاں او اپݨی پوری ہوند وچوں نشابر تھی آندے۔ چاہ والا ہک بھیری وت اوندی میز تاݨی آیا، چاہ کیویں بݨی اے سئیں؟ ایں موسم وچ ایں توں چنڳی چاہ نئیں بݨ سڳدی امیر بخش۔ وت آپ مہاندرا الوایا، ݙوجھے ماݨوں دا ناں ہی شبھ نامہ ہے۔ اوندے چاہ پیونڑ تئیں بہوں سارے لوک بارش توں بچنڑ سانگے چاہ خانے دے وچ کٹھے تھی آئے ہن۔ انہاں لوکیں دی ہوند اوکوں چنگی لگی پر او اپنڑے کہیں جھوبلے وچ پئے گیا۔ اے نیلیاں روغنی سلھاں کون ہن؟ اے کاشی گری دے پھل بوٹے کیا پئے ڈکھلیندن؟ اے نیلیاں روغنی سلھاں کیڑھی شئے کوں پیاں لکیندن؟ اوکوں گھابر تھئی۔ کیا کہیں شہر دے سݨپ وچ اوندے قتلام کوں لکایا ونڄ سڳدے؟ جی دوستو اے ہئی پنجویں دری جیڑھی میں تہاڈے نال سانجھی کیتی ہے چھیویں دری گھن کے ول حاضر تھیساں اج اپنے دوست اپنے ہوسٹ غضنفر عباس کو اجازت تاں ڈیو رب سونے دے حوالے